Pane muna unoba. Ndiani? Pindai fast ndoda kubuda. Amen. Hamuzivi kuti gate rinovharwa kana mapinda. Tiripo kana makadiwa. tiri kutsvageyo imba imba yakaita sei hamusati ndiri kutsvageyo imba nekuti pana pane imba pane kuziti apa pane imba dzimba dzakawanda saka zikuzoti kana muchitsvaga imba mukutsvaga imba yepi yekuita sei nayo kungotsvaga just to look at a house or kuroja munotaura nyaya yenyu zviri straight handiti Eh, muku maimbogara kupi? Westgate. KuWestgate. Saka imi michichazokudonhedzai kubva kumusoro kuheaven kuya downstep ana Satan. ndokumbirawo mutaurisi mari dzacho dzekuwestgate dzatikwirei saka tatine mboyo kuri nani wo saka dzekuno ndo dzamuchagona kupfuura dzekuwestgate kuwestgate maimbobhadhara mari yakati wandei yakati wandei semari nekuti kunokuka muchagona kutiza uku muchiti yakati wandei panapa musvika yakati wanda mooroles ani mukunzwisisa ehe asi zvisinei imimi maibhadhara mari takuchida kuti tiite hafu hafu maibhadhara mari orit saka inini pehuno takuita 150 handi mukunzwisisa ndakudonhedzerwewo hafu munganzi ndaresva ndatadza aiwa ehe inini ndine roja rangu rekuseru rinonetsa roja iro risingaite muri kuzvinzwa kana kune maroja randikapinza nemistake semwana akaitwa nhumbu yemistake ya ndiwo yandikaita pane roja kumpinza panapa roja iri rinondinetsa saka inini zvandakuita ini ndakuita matricks angu salandrod nepano mandii muri kunzwa madirectwa nani pano nevakadzi vepamusika apo panguva ndisichimboenda ipa mari yacho mavapa mari yaagent aiwa ndanisati mari yaagent ipa inini handiti mawana imba nekuda kwangu pamba pangu muri kunzwa saka muchandipa yaagent mobva mandipa yekutsvaga imba panapa ndoda deposit mozondipa yero anzwa nyaya yangu inini sezvandambokudze ndoda kuti ndinokuratidzai imba imba itoripo handiti handi ndanda kutoenda kuchina saka muchatondipa ye tax yekuti ndichidaidza tax kuti ndikurumidze kusvika pachechi amani ah, is not a problem all right saka ma ini ise zvandambokudza munonzi amai saka muyera so zvatakuita ini ndine roja rangu nyora randakapinza by mistake sezvandambokuti mwana wemistake chaite kupinza mwana mukadzi uyu saka initindaanetriki yandinoda kumushandisa room yaakushandisa ndoenda doto handizi saka iwewe sofa ndinoda kumbogradza marumu ake but

Mother. Haadai iri mukadzi yeye. Rege ndiri bvise pano. Mother. Mother. Mukadzi uyu anzwe ro. Yezvo, yezvo amai rudo chiko. Ah, chiko masenano. Ndokudaidza ikafuti kuti mbudomo. Makutokiya madhoo kunge pamba penyu kutozvona kunge landlord. Kurikutikwe? Ah, imi mother ka? Amai kuda mune miyedzo iyi. Wo, kana iri muyedzo ka yamamu chitsvaga ndiwo yatozouya kwa munhu. Chitaurai mandishedzere ndine zvandiri kuita. Taurai nyaya inti. Kana nini ndiri kutomhanya da kuenda kuchini. Ndatozongoita emergency ko. Uyai apa ndikudze zvataura mama landlord. Hanzina mama landlord. Mama landlord vari kubva kufona kureceiver ko izvozvo. Mama landlord vari kuti zvone zvo hanzi vana vavo vari ku UK vada kuya vakudzoka. Hana ambokudze kuti vana vavo marombe. ega ega muuk imwe hapana zvavari kumboita hanzi vari kudzoka kuti oh. kuzimbabwe kuzimbabwe vaishandaka kumapurazi ekuuk hapana chavaiita ka vana vai usadaro ah, saka amareturn soja saka nyini ndapinda papi pakuti mama landlord wanawada udzoka handisi kuzvinzwisisa ini saka saka vari kuda kurenovheta imba yavo kuitira kuti vana vavo vachibva kuuk vachidhipotwa imba inoipotwa ehe ipano vada kuti vatore marooms aya saka vandipa shoko rekuti zvenizvo inini hanzi muchitsvaga imba muite se muri wepasi inini ndichasara ndichizobirikira mabhiridhi vangonditi inini ndichasara ndichibirikira mabhiridhi achange achitarisa dzimba achiipenda achiita sei uri kutii kwemeru hamusi kunzwa zvandotaura chimbodai sonzi ah, ah, kani mukuita sei kwei ndati zvonizvo Mama landlord vati vana vavo marombe aya akudhipotwa kudzoka kuno. Saka zvino ini ndinei nazvo muri kutaura nyaya yenyu mari. Zvavari kudhipotwa vakuchiti maroja ese ngaachibuda pano. Muri kunzwa vada kuti vana vavo vaokipaye maroom ava vatore maroom ava. Saka ini ndichichazompa kuti ini chinyararai chinyararai muri kutorebesa nyaya. Amai rudo musade kundiona kunge ndakaputsa nyaya. Ah. Muri kuona pamba panapa. amusirimi mama landlord and inini ndinobhadhara mari yerendi kuna mama landlord mama landlord ndo vanofanira kundiudza kuti panapa tiri kufanira kunge tichibva vana vavo vachigara imi munouya muchindiudza izvozvo makamira sana sasiniya roja musanononge ndakakusaimemba kuti panapa ndini ndakakupinza saka ndini ndinokuudza kuti buda ndini ndakakupinza mairudo ndinozvigarira ndakazvinyararira mumba mangu mandinobhadhara rent handiti nyaya dzenyu ndiri kudziziva ndadzinzwa nenzeve dzangu idzi wanzwa kuti chi handina kupusa siyana inini musanditsvagi akuti anzwa kuti chi inda ndichida kuburitsa mari ndopinza new roja ndomutritiwo zviri nyou ava madha vakangwarisa ezvino vakutondifosa kuti ndimupinze marooms ekuseri akabuda